haleluya vazalwana hi ha yi mahlweni hi karhi hi khongela hi karhi hi khongerisana hikuva hi khongerisana swi na nkoka lowukulukumba swinene ni lava leswaku hi kota ku va hi swi twisisa especially loko hi ri mindyangwini ku ri hi fanele hi hanyise ku yini eyi tolo vazalwana ni fowunele hi nkulukumba un'wani ni lo ka ni nga khomi fowuni ya yehe mani ni kume ti-miss call ta yehe i ni fowunerile ka ku tala hi swa ku ni fowunele ka ku tala nkulukumba loyi i ni fowunele kan'we ntsena timhaka leti a nga ni byela tona

lavawana efiksoni titwenani mi amukelekile swinene eh, hi nga mi pfuna hi Eh, a ni swi tivi swa ku ni nga mi hlamusela mhaka leyi ni lava ku mi hlamusela yoho hi ku exi mhaka leyi ya me ya tika swinene mhaka ko ya ku tika ko va mhaka njhani eyi i matasa ku e vutomi lebya vava mani mhaka ko ya ku tika ko va leya njhani ni hlamuseleni a mi nga chaveni ni hlamuseleni kumbe a ni tivi vafundhisi ni nga sungula ni ti tivisa e vito ra mehe ku sungula before hi ya mahlweni na mhaka leyiwani swi kahle ku tivana nkarhi wun'wanyana A ni ku se ni vonile ni ku ti tivise hi mfoko kasi se ngi lona dya nkarhi wa mehe i i ku endleka yini na Eh sorry mfundhisi a ni ku n'we mi sungula mi ti tivisa ka mina. Eh mehe ni fanele mehe ni sungula ni ti tivisa u karhi u te kerekeni ya mehe. Eh ni lava ku ri n'we mi ti tivisa vamfundhisi ku ni na ta meka sure ku a ni tangi ka munhu wa wrong na. Se mehe na wehe hi nge kumani u te ka mehe u lava u te A ku na un'wana a lava ku nghena hala na mehe eyi a ni lava ku karhatiwa ndhawu leyi kahle kahle. Oh sorry sorry vafundhisi mo ni vhe ni nghena mhakeni a ni tivi ku a mi lava ni ni vhe ni nghena mhakeni kumbe ni swi endlisa ku yini Mara he he boti a ni ri ku byeleni ku vulavula na kasi mara ku humelela yini kokwana. kumbe a mi lava mehe ni mi byela e problem leyi me ni nga na yoho kumbe n'we mi byela mehe Me ni ku byele nkingha ya mehe njhani na? Se ni ku byele nkingha ya mehe njhani na? Kumbe mehe ni nga ku byela nkingha mara he he boti. Eyi me na nkingha vafundhisi nkingha ya me yikulu ngopfu yikulu vafundhisi Eh. ya tika Mm, ya mm. tika vafundhisi Ko va ko va problem ya njhani? Ni kombela u e- e- u hlayisa nkarhi u ni hlamusela ku kahlekahle ku endleka yini ku hi kote ku va hi khongela hi kote ku va hi khongela nkarhi wa ha wa ha ri kona.

Mm. a hlamusela boti xikwembu xi ta ku pfuna swilo swa tika la misaveni mm, la misava leyi mpela a ni ri na nsati un'wana wo saseka mfundhisi mm, a na ha na nsati eh. a ni ri na movha yin'wana ya manyunyu eyindlu leyi a hi tshama ka yoho mfundhisi eh, eh. heyi heyi na vanhu a va yi navela Ah, se swi lo endlisa ku yini hlamusela mfundhisi mfundhisi swilo swa tika mm, mm, na mm. n'wana mfundhisi a ni ri na yehe eh. swi le ku tiki swi famba swi tika hosini mfundhisi se en'wana loyi swi lo endlise ku yini hlamusela hlamusela mfundhisi a na ha na n'wana ni mi byela ku swilo sweswo hinkwaswo eh, ni nga mi byela hi swona a swa ha ri kona mfundhisi a swa ha ri kona eh. Mfundhisi sweswi a a ku ri swi a swi la ni n'wi khongerisa hi ku a ku ri swilo leswi a swi ta hi le milorhweni a no lorha mfundhisi se eish munhu loyi a nga ni pfuxa phela i ni dyohele ngopfu mfundhisi mani
Marhebut why ta lava ku tlanga hi mehe Marhebut he hawa mfundhisi sorry mani ku va ni mina mara a ni ku kumbexani n'we so leswi a ku ri swilo swa kusuka milorheni se a ni hleketa ku kumbexani mi nga ni pfuna ku swilo leswi a ni nga swi kumisa ku yini um ni humelerisa milorhi leya mehe a swi twakali swesweswe buti u le ku ni dyela ni ka nkarhi hawa mfundhisi a no lorha mehe se a ni kombela ku n'we mi ni khongerisa ka swilo leswi a ni nga swi lorha ku swi nga ku swi nga humelela mfundhisi na swi lava swi vuya back
a ni la ku tlangisiwa hi buti wa xitwa ne a ni la ku tlangisiwa vulavula kunene mani vulavula swilo swa sense hi za hi ku ba hi mhaka sweswe leswi wa swi kosa ku se hi humese eish hayi mani Eh, sorry sorry mani vafundhisi mani Vulavula, mani. hawa sorry vafundhisi mani problem yo na yo nkingha me ikulu ya tika vafundhisi Leswiya na swi vona ku a mi le ka swona. Hlamusela nkingha ya wehe bote hi ko ka ha ri ni vanhu laha hala hala ku ni vanhu ene vanhu lava le ku nghena na wa swi vona ku ri e vanhu lava va le ku nghena na vona mara wehe a u endle swo swin'wana swa ku tlanga hlamusela hi bote hi ku vanhu lava ni ta nghena ndhawu leyiwani hlamusela e mhaka ya wena e vafundhisi e nkingha ya mehe leyi landzelaka ni te loko na ha ri ku teni hala mani loko ni te loko ni hundza laha ka ka mfundhisi pandemic laha no ku hlangana no hlangana xi yisa xin'wanyana kwala xi humelela kwala swikhwatani nyana swin'wana swa ku kwala loko ni ku hawa i switsanana ni ku na hundza mfundhisi ku tlha ku humelela xin'wanyana xi yisa swi ku swimbirhi a ni ri kumbexana va yisa lava kumbexana hawa a vo a vo lava nchumu loko na ni hundzanyana ku tlha ku humelela xin'wanyana futhi khani swi yisa leswi tele vafundhisi. a swi swa leswi swo ni dlaya hi vafundhisi oh, swi ni dlaya vafundhisi
ah, e, e boti ni ku byela ka nkaku swi kula ku ni tlangisa hi boti u nga ni byela ku file mara sweswi u le ku vulavuleni na mehe u kokwakwala mara hi boti mara u munhu wa njhani mara hi boti sweswi vafundhisi swi nga te tani swilo leswi hinkwaswo ni mi hlamuselaka swona a no lorha vafundhisi nakambe u ri a wo lorha a no lorha vafundhisi a no lorha